vito ra mina hi mina bk wa ka mabilo namuntlha ni ku tisela line up ya philafgiani stadium leyi tisiwaka ka wena hi the president benny mayengana so line up leyi landzelaka um Shoma Josi u ta va ri kona endzhaku loko Benny Mayengana ta va performe performile um ku tlhela ku va na yena Joe Shirimani ku tlhela ku va na yena um Kombo wa Vajeremani na yena u ta va ri kona. Ken Bevula na yena u ta va ri kona. Mest Bau kusukusela kwale ka Msambiki ka Gaza i ta va kha a phefuma ro sungula na yena kwalaya. Um, hi na vanhu va ku fana na va Sho Majozi la nga ta va kha a phefuma ro sungula uh, a kaya a Giyani Stadium. ena yena zodo wa vanhu nene ta va khatathu ro sungula ku sukusela kwale a durban hi tlhela hi va na dj dira hi tlhela hi va na vona destruction boys ku sukusela kwale durban vona hi tlhela hi va na yona revolution matwins hi tlhela hi va na vona mani sandlan chabalala va ta va ri kona va ta va ya ku biyo Hi tlhela hi va na yena Candy Tsah Matebele, hi tlhela hi va na yena tatana General Muska, General mi ri ni vona loko ni ri ku ku ta va ku ri na ma-General Muska ti-General va ta va ri kona so namuntlha hi siku ra data hi ya vona leswaku President i endla njhani General na yena yi endla njhani yi tirha tirha xinjhani na yena D_J Brian Zulu Ka Munghana F_M na vona va ta va ri kona. va ka va fambisana kahle na yena Magowani The Franchise leswi u swi tiva Magowani The Franchise i n'wana wa ti-producer letikulu ta radio laha tikweni ra Afrika-Dzonga va nga tlhela va D_J so va ta va ri kona na vona na yena va ka va fambisana kahle na yena na Mazwale u ta va a ri kona kusuka eka Venda vafuwi lava tivekaka kahle kusuka kwale ka Muvhango vito ra vona ra mampela i Gabriel Temudzani va ta va ri kona. Eh, Kenny Bevula na yena u ta va a ri kona Master Bundu wa swi tiva hi ta ku hlekisa vhele ku ta ku ku hlekiwa swinene va ta va va ri kona na vona um mutendasi na vona va ta va ri kona so ni khensa swinene vito ra mina mina biki kwamapilo ya va ni convoy yi ta va yi ri kona na yona so va ri loko ku ve ni na movha wa four pipe tana kambe loko ku ve ni ku loko ku nga ri four pipe a swi laveki xi xa wena susa ximovhana xa wena kumbexana mi ta ze mi ya mi ya lomba timovha so um Hawu ti convoy ta vakreste kusukela kwale Burnstock kuya kuya fika a stadium nyava ni convoy tani leswi inga vula ti ATM na tona va ri ti ta ti ri kona kusukusela ka ti bank letikulu ta kwala Afrika Dzonga so a ku hava leswa swa ku ni siyi mali kaya kumbe xani ndo hangwa cipaci ma baby ndo hangwa cipaci hayani loko i mina khadi mina ke mi ya swipe n'wina va ti platinum card n'wina va ti eh, black card n'wina va ti eh, gold card mi ta va mukha mi ku tya tya mi nge faki tiphini um so va ri michini va na yona um so hi ri a yeni six um p m tigate ta ke ta pfuriwa um ku fikela hi twelve na vusiku va ta pfala tigate kambe ntlangu i six to six so leswi vulavusaka six na madyambu ya ti one ta september ku ya fikela hi ti two nampundzu hi 6 o'clock so hi khensa swinene a hi yeni hi ya hi ya sapota ntambu yo sungula ya mutsonga ku va yi tata stadium i beni mayingani beni mayingani vito ra mina hi mina beni mayingani hayi mani ni endle mistake no tlanga ndlela ta boha hi vanhu swa tsakisa ku va beni mayingani mina mina bk mabilo mi nga ni yi bika ku va ku ka nkarhi wa sweswi vanhu swa tsakisa ku va beni mayingani vanhu va lava ku va beni mayingani ka mina hi mina bk wa ka mabilo tanihileswi nga vula loko a hi yeni ya sapota